پريا شاگردو! اڄ پاڻ ڀاشا وگيان جو هڪ نئون ٽاپڪ کڻي آيا آهيون، ڀاشا وگيان جا انگ. ته ڀاشا وگيان جي انگن جي باري ۾ اڄ پاڻ حاصل ڪنداسين ته ان ۾ پهريون ته ڀاشا جي پريڀاشا جيئن اڳي پاڻ ڪري چڪا آهيون ته جيڪا ڀاشا وگيان جي پريڀاشا الڳ الڳ ودوانن جو مان توهان کي فرسٽ چيپٽر ۾ ڪرائي چڪي آهيان ان جيئن ته ڀئي ڀاشا جيڪا آهي سو اڀاويڪ ۽ پراڪرتڪ پرڪيا آهي ساماجڪ وستو آهي سرو وياپي آهي خاص مجموعي کي ڌيان م رکي ڪري هر ڪا ڀاشا ڳالهائي ويندي آهي ڀاشا جي ڪا ترتيب يا ڪو سرشتو آهي جيڪا آهي ان ۾ مين جيڪا هئي ان ۾ پريڀاشا هئي اها هئي ڀولاناٿ تيواري جي ته اها اها هئي ته باشا اهڙن آوازن جو مجموعو آهي جي آواز انسان ڪوشش ڪري پنهنجي مک مان اچاري ٿو. اهي آواز جڏهن ڪنهن خاص ترتيب سان گڏجن ٿا تڏهن انهن مان بامعنيٰ ترتيب لفظ، جملا وغيره جڙن ٿا. انهن بامعنيٰ پرتيڪن دواران ماڻهن جو مجموعو هڪ ٻئي جي ويچارن جي ڏي وٺ ٿئي ٿي ته ان جو مطلب ته ڀاشا ويچار جي اظهار جو وسيلو يا ساڌن آهي ته ڀاشا وگيان جون خاصيتون پاڻ ڪريوسين ۽ اڄ پڙهون ٿا ڀاشا وگيان جو جيڪو آهي انگن جو بيان ڀاشا وگيان جي انگن جو بيان هن ريت آهي ته ڀاشا وگيان ڀاشا جو اڌين يا اڀياس آهي. ڀاشا جو اڀياس هئڻ جي ڪري ان ۾ ڀاشا جي الڳ الڳ روپن ۽ ان جي الڳ الڳ استٿين جو اڌين ڪيو ويندو آهي. ساڌارڻ طور ڀاشا جا جيڪي آهن اهي چار تتو آهن، آواز، شبد، جملو ۽ ارٿ. آواز جو اچارڻ ٿيندو آهي ۽ انيڪ آوازن جي ميل سان شبدن جو نرماڻ ٿيندو آهي. الڳ الڳ شبدن جي ملڻ سان واڪيه يا جملي جو نرماڻ ٿئي ٿو. جملي جو ڪو نه ڪو مطلب ٿيندو آهي. بنا مطلب جي جملو ٿي نٿو سگهي. ان جي سارٿڪتا آهي. ان مان ظاهر آهي ته جملا ارٿ سان جڙيل هوندا آهن. جڏهن ڀاشا ۾ ڌوني، شبد، جملا ۽ ارٿ ئي موجود هوندا آهن ته ڀاشا جو اڀياس ڪرڻ وارو ڀاشا وگيان ان کان الڳ ڪيئن ٿو رهي سگهي؟ اهو ئي ڪارڻ آهي جو ڀاشا وگيان جي انگن جو بيان ڪندي ودوانن مکيه روپ ۾ ان جي چئن انگن جو بيان ڪيو آهي. ڪجهه انگ اهڙا به آهن جن جو آڌونڪ يگ ۾ وڪاس ٿيندو آهي. ان ۾ ڪوش وگيان ۽ ڀاشڪ ڀوڳول کي به اسٿان مليل آهي. اهي ته ٿيا ڀاشا وگيان جا مکيه انگ، ان کان سواء ڀاشا جا ڪجهه گهٽ مهتو وارا به انگ آهن. ان ۾ ڀاشا جي اتپتي، ڀاشائن جو ورگيڪرڻ، ڀاشا جو ڪال، ڪرم وگيان اڄ به شامل آهن. اهڙيء حالت ۾ ڀاشا وگيان جي انگن کي اسين ٻن انگن ۾ ورهائي سگهون ٿا. هڪ ٿيو مکيه انگ يعني پرمک انگ ۽ ٻيو ٿيو ساڌارڻ انگ يعني گوڙ انگ. انهن ٻنهي انگن جو بيان ڪرڻ کان پوء ئي ڀاشا وگيان جي انگن جو سمورو گيان پراپت ڪري سگهجي ٿو ته مکيه انگ ٿيا، ڌوني وگيان، واڪيه وگيان، روپ وگيان ۽ ارٿ وگيان. شبد وگيان کي به شمار ڪري سگهجي ٿو. انهن جو بيان جيڪو آهي هن ريت آهي، جيئن ته ڌوني وگيان پهريون آهي، ڌوني وگيان ڀاشا وگيان جو مهتوپورن انگ آهي. ان جي اندر آوازن جو اڀياس ڪيو ويندو آهي. اهو ادن اڌين، اچارڻ، مولڪ ۽ ڌوني وگيان پرڪريا سان لاڳاپو رکندڙ آهي. اچارڻ مولڪ ڌوني وگيان جي اندر ڌوني تنتر، ڌوني جي اتپتيء جو مکيه تتو، مک، مخاويور ناسيڪا ۽ ڌوني تنتر ۽ ڌونيء جي اتپتي ۽ شروع، شروڻ ڪريا، ٻڌڻ، جو اڌين ڪيو ويندو آهي. ڌوني پرڪريا ۾ ڌوني پريورتن جي حالتن، ڪارڻن ۽ ان جي وڪاس جي الڳ الڳ روپن جو بيان ڪيو ويندو آهي، اڀياس ڪيو ويندو آهي. ڪجهه ڌوني نيم ۽ ڌوني گرم عمر به هن جي اندر اچي وڃن ٿا. ان جي ڪري ڌوني وگيان ڀاشا جو مکيه انگ آهي. ٻيو آهي واڪيه وگيان يا هي ٿورو ٿورو پڙهنداسين پوء اڳتي هلي ڪري جيڪو آهي ڌوني وگيان تي ڊيٽيل ۾ به تان جا ڪوئسچن ٺهندا جيئن ڌوني تنتر، ڌوني ينتر ۽ واڪيه جي پريورتن جا ڪارڻ، روپ جي پريورتن جا ڪارڻ. في الحال مان هنن جي تان کي ٿورو ٿورو ٻڌايان ٿي ته هن ۾ ڇا ڇا اسان جا سب يونٽس ٺهندا. ته واڪيه وگيان يا جملن جو وگيان، آواز جڏهن پاڻ ۾ ملن ٿا، تڏهن شبد جو نرماڻ ٿئي ٿو. اڪيلو شبد ويچارن جي ڏي وٺ لاء ڪافي ڪونهي، ان ڪري شبدن مان جملا ٺاهڻا پون ٿا. ظاهر آهي ته ڀاشا جو ڪاري ويچارن جي ڏي وٺ آهي، ان ويچارن جي ڏي وٺ لاء واڪيه جو سهارو ورتو

ڀاشا وگيان انهن سڀني جو اڌين ڪيو ويندو آهي. ظاهر آهي ته آوازن سان شبد ٺهيا ۽ شبدن جي ميل سان واڪيه ٺهيا. اهي شبد ۽ واڪيه ڀاشا وگيان ۾ اوچو اسٿان پراپت ڪن ٿا. نيڪسٽ وگيان جيڪو آهي اهو آهي روپ وگيان. روپ وگيان جي اندر روپ جي الڳ الڳ تتون جو بيان ڪيو ويندو آهي. ان کي روپ ويچار پد وگيان يا پد رچنا جو شاستر چئبو آهي. لنگ، وچن، ڪال وغيره سان لاڳاپو رکندڙ پريورتن جو روپ وگيان جي اندر اچي وڃن ٿا. انهن ۾ روپ پريورتن جي دشائن ۽ ڪارڻن جو به اڌين شمار آهي. Next آهي ارٿ وگيان، هي ڀاشا وگيان جو آرٿڪ پکش آهي. ارٿ وگيان کي ڀاشا جي آتما به چيو ويندو آهي. ٺيڪ به آهي جڏهن شبدن سان واقعا ٺهن ٿا ۽ واقعا مان ارٿ نڪري ٿو ته ارٿ وگيان جو مهتو پنهنجو پاڻ ئي ظاهر ٿي وڃي ٿو. ارٿ سدائين هڪ جهڙو نه رهندو آهي. ارٿ انيڪ حالتن ۾ انيڪ ڪارڻن سان بدلجي ويندو آهي. ان پريورتن جي دشا ڪهڙي آهي ۽ ان جا ڪارڻ ڪهڙا آهن، انهن سڀني ڳالهين جو بيان هن ڀاشا وگيان ۾ ڪيو ويندو. پوء اچي ٿو شبد وگيان. شبد وگيان به ڀاشا وگيان جو مکيه انگ آهي. حالانڪ ساڌارڻ طور ڀاشا وگيان ان کي ڀاشا جو انگ نه مڃيو آهي

ٻيو آهي ڪوش وگيان. ڪوش وگيان جي پرڪريا ڇا آهي ۽ شبد جي اتپتي ڪيئن ٿي آهي؟ شبدن جي ارٿ جو نردارڻ ڪهڙي آڌار تي ڪيو وڃي ٿو ۽ ڪوش ۾ شبدن کي ڪهڙي ڪرم ۾ رکڻ کپي جهڙيون ڳالهيون ڀاشا وگيان سان لاڳاپو رکن ٿيون.

وياپڪ روپ ڪهڙا آهن ۽ ڪٿي لاڳو ٿين ٿا؟ هڪ ڀاشا سان ٻي ڀاشا جون جڏهن سيمائون ملن ٿيون ته اهي ڪيئن هڪ ٻئي کي اثر وجهن ٿيون وغيره ڳالهين جو ذڪر هن وگيان ۾ ڪيو ويندو آهي. پوء اچن ٿا هن جا ساڌارڻ انگ. ساڌارڻ انگ ڀاشا جا هن ريت آهن ته ڀاشا جي اتپتي، ڀاشا جي اتپتيء جا سوال سهج ۽ سواڀاويڪ آهن.

لپي ڀاشا وگيان جو انگ آهي، ان جي باري ۾ الڳ الڳ ماڻهن جو رايو ۽ ان جي باري ۾ الڳ الڳ ويچارن جو اڌين پڻ شامل آهي. لپي سنڌي نموني سڌي نموني ڀاشا وگيان جي اندر نٿي اچي پر اهو چوڻ ٺيڪ آهي ته لپيء کي ڀاشا کان الڳ نه ٿو ڪري سگهجي. اهو ئي ڪارڻ آهي جو ڀاشا وگيان ۾ لپيء جي شروعات، شڪتي، سيما، اپيوڳتا تي ويچار ڪيو ويندو آهي. Next آف ويتپتي شاستر معنيٰ شبدن جي اتپتي ۽ وڪاس جو کيتر اهو وشيه تمام گهڻو منورنجڪ آهي. ان جو لاڳاپو شبد جي اتپتي ۽ وڪاس سان آهي. ڪهڙو شبد ڪيئن ٺهيو ۽ وڪاس جي پرڪريا کان گذرندي ان ۾ ڪهڙي تبديل ٿي وغيره ڳالهين جو اڌين ڪيو ويندو آهي. ڀاشا وگيان انهن سڀني ڳالهين جو اڌين پيش ڪري ٿو. انهيء ڪري ويتپتي شاستر ۽ ڀاشا شاستر جو انگ آهي. اهڙيء ريت ڀاشا وگيان ۾ مکيه ۽ گوڙ انگن جو بيان آهي. اپيوڳتا ۾ ڀاشا جي پريڀاشا ۽ اسان ان کي ۽ الڳ الڳ جيڪي اڳيان مٿان کي وشيشتائون ٻڌايون انهن تي هن جو ذڪر ڪيو ويندو ته اهو ٿيو ڀاشا وگيان جو انگن جو ننڍي ۾ ذڪر اڳتي هلي ڪري انهن جا تهان جا ڊيٽيل ۾ به ڪوشچن ايندا اڄ بس ايترو ئي.